But ganda omansie obomorenda what bonchari naende iganda echief of majority ye county yaito ya Kisii yaani Bosongo ase ritoka rigotoka Bosongo chituko inche ntaete ndachakera amaega ake kamoranche mong'abere naroche clip naroche TV gose ore okuomana sana ogoteba ng'a omosike Simbarati Buna egavana yaito ya Kisi County, ng'a abachumbe ba Kisi County mbari ba Gusii mbari nere, amo na aba mca ba Kisi County ng'a mbari amo na Simba Arati. Iga ataete ntebi Osoro manye gocha ase oyominto onye okana ere aya arakwanete. Osoro, inche ntaete ngote ng'a rigereria ebiasara bia National Government. Obomaene bw'Omonene osoro, genda tebie president. Tiga konya koba ng'a aye ng'a negavana ya Kisii County okonya gotebia. Genda tebie president abanto obogima bwabakong'eire Kenya engima. Osoro genda kora ebinto buna ebi that is why ochiorire korwa bogirango otetee abagirango ng'a ense yakong'ire abanto bachandekire. Onyore abanto bachandekire obogima bwomire batori gotebia president bande teri president Ruto ng'a ense yaerire abanto bakoriyagia abanto nkende nkeyo bakoria amaguta amentire amentire gose oro notebia abanto ng'a mwarete oboyo mokaha abanto oboyo abanto bakomeire obokosi ebituma ee mwakei rigori ebituma ebi nabio bakorusi mambi baiyeke barusi msasaba baiyeke barusi marogoba baiyeke batari koragera Monto takonyara koragera, ekiagera amaguta ye chinyeni achiire rigori igoro, esukari monto tari konywa nonya neturungi. Abanto bakanyure nonya nerikairo tokonywa, rero abanto bakanywa amakairo oka, monto ogenda ogora chindimu omigera, gose ore ki nokeroche barabwo na abanto bao bagokira ngo bachande gete, tiga onye kogwakia onye omogabana korwa maega onye komobete ebite, gose ore ontete ngoteba iga, omogabana orwete oo, omosike James Ongwae. Na okwarenge egebindi eke kiarete ekero nkwarenge obisi, ngaki nonya neyemo teiyo gwakorete nonkwa egasi, lakini onkwa I managed agakora bire abachumbe ba Gusii agatabokia emiaka yaye ikomi. Onkwa I agatema agakora emiaka ikomi bagakora ritang'ani egebindi egetang'ani barenge ne women rep yarenge korokwa Mary Otara korwa seito omosike Chris obore buna esenator Lakini mbachieti koba amo, iga bachiete gokora ebiahara biabo kando onkwa agatigara ore obi still same thing applied to ana level simba alert buna egabana ya kisi onye mwamotamire ka kando tiga gabana akore egasi buna onkwa akorete agatabokia ebipindi biaye bia emiaka ikomi kende getai onkwa iga akorete bire abachumbe bande bonsi mware konya koruta gose orabo kware konya koruta chintacho buna bono okoruta obomaene bwifini toga complete egepindi buya kabisa Kende getaiyo, okwagati na buna omosacha akagenda aka, bono naro akia ororo naende buna etuoni ende nero ekoragorera bosii. Ebinto ebio onye goaka chimbaa akera Ruto, motebi ng'a Ruto, bosii ntoranyora kende, gose orokori kwachwete okabekwa echief whip majority ya ki, ye kwene ya National Assembly. Totebie omogusii oyomo gwachorire abanto ngonya koegwa bare chi ebirogo omoabu, chiri abanto bairwe ebirogo ebirogo ebirogo ruta akobeka, iga abegete mwabo yoka. Aye ing'o kwabekire omogusii totebe kwang'usire kwabekire iga abwe, orente ogeri gusii igaa ng'a nang'use amang'ana onyarebe nkabeka. Ning'o obegete? Bono igo otebete ong'use chimbarati achikoba abekwe gose nkende iga abwe, onde onye ogotigara bosongo.

Osoro, kora egasi yao onye tori konyara konya kora oyarainyete, nabo togotiri naye bwana ane, naye nomonto omoke tiga akokani chikura ebi okori igoro ase tore, tari yaye togochia gosaba ekura, naye ogocha otosabe. Naende osoro, teri gento kere rahisi, ng'a oborie gose nekero okiagosia okenyore. Iga ababori nokoboko ndaimokie igoro osoro. Nigo oranyore ng'a riari riakire korwa maate rika rigoki korora oborochi maate, togokerora. Teri rahisi kobeka abana ye county kei. Keri gento kere rahisi. Igo bono aye kanyeka korera aye bori Ruto ng'a ng'aki togokonya abanto. Obogima bwakong'ire, amaguta agokina, ma ewiki ende nkomenta more. Tokorakanie president ng'a Mister President, ense yaye. Nchichasesene. Seneta naye gwachete omomaene bw'Omonene ase twabwate omoto emocha. Iga ari nyamiobe ekanisa boncha ari maate. Okarore okaminya oko- korwa ase gwaikaransete, ogasaba amabera ng'a amang'ana ekanisa ime tore. Abanto kabare ekanisa nabo bagosaba amabera, nabo bagosomera penda esie, ogasoma penda esie bosi bw'omosasiroti. Ogateba, Father,

Gaki nasaba sipika kare gaone Aisho na Asembli omosike Moses gwetangora atobwatani toiche amo tokore egasi amo, tari arati ogosabete ng'a mobwatane naye kwayanete korwa ase kwayanete korwa ogacha gosaba amabera. Bono ng'ai okorusia rende arati okomoburukani? Tonya gaki, tonya tiga bwesoyie etintira ime, tonya gwachiete gotenena naye bieka nyamiobo, tari onde okwanete, na abang'ina b'ekanisa abarenge bakagokani ng'a omong'ina torayia kanyeka. Inki natonya ogwesoeria esetenta ime? Kanye ekasuka amaega, tenya inchu kare agache g'oncharia enyomba abanto bakorore ng'a ee nigo ime nerakwa ore Yabisi County korwa g'oncharia. Noo inywomire bono noo nomochie mbakoboretie aria ekanisa atonya ng'aki, Ng'aibwo baboretie onye kwaroche naki bakwogererete, na abanto bakwogererete tari onde obabangete naye gwachete buna gwachete. Igo inche nare kobasaba ng'a Senator omosike Onyonga. Tiga konya goaka agasiasa igocha ore neseneta orete abagusii amo. Bwate tiga aba negasi onye kore tayare gokora amo nabagusii. Tiga korora ng'a onde ogocha kwarana nere omuya onde ogocha kaibono kamo ogocha konyora omonto motebe ng'a nyarebe nere seneta aye onyonka nkwarwanie onkwaye nonya orenge omogetutu oino tagete ngotebi omanyete. Okwo akorete akorete achie kogosibia nesabuni magasi iga, oruta chintacho ng'a yaya ansiberi Raksona, Raksona anchie asire. Okwo agokani ng'a Raksona anchie arwete, okwo amochanda. Bono kwarora okwo aye nkare, bono gwansire komotokia, gwansire goita arati. Aye ntokomanyete ande inwe inwe inoro ng'a aye inki okorigia. Genda obwatoke ebiahare ebi, obwate empi igotoka, tori kwaigwa kende keria orengereretie enkoro yao. Omonene Nyasae abasesenie buya mono.